li l-mewt ma tnaqqasx la r-rispett u lanqas l-imħabba, għax kieku ma kienx ikun hawn din il-folla biex tikkommemora l-Padre Mariano, kulħadd jafu Fl-isfera tiegħu jiena kont ikollna diskussjoni mhux żgħar fuq ħafna ħwejjeġ tal-ispirtu u mhux tal-ispirtu. Kif intqal diġà illejla kien bniedem kolt ħafna illi jkun jaf is-suġġetti kollha li inti trid issemmihom. Kien bniedem u reliġjuż eżemplari, ħadd naħseb ma jista' jgħid xejn ħażin fuqu. U meta tħares lura lejn is-snin ta' ħbiberija li wieħed ikollu ma' persuni bħal dawn, iħoss ċertu faraġ u sodisfazzjon għaliex jurina l-kontinwità bejn il-ħajja tal-lum u l-ħajja li għadha tistenna lilna lkoll, min jistennija iktar kmieni u min jistennija iktar tard. Hu dan l-ikbar xhieda tal-kwalitajiet li kellu dal-ħabib tagħna. Jiena ilni ħafna snin midħla tal-patrijiet tas-Sagro Cor, naturalment il-każin ukoll, U tista' tgħid il-persuni kollha tal-parroċċa u forsi xi ħadd minnkom diġà semgħani ngħid li r-relazzjoni tiegħi mal-parroċċa tas-Sarrukor, mal-każin tas-Sarrukor, man-nies tas-Sarrukor kienet l-episodji mill-isbaħ sbieħ, mill-iktar sbieħ li kelli x-xorti ngħaddi minnhom fil-ħajja tiegħi. Insellem bħalkom ilkoll Il-Patri Mariano, li għal dawk li jemmnu, jemmnu wkoll, naħseb qiegħed jisma' xi ħaġa x'qed jgħelat fuqu, qiegħed imdella kuntent tajjeb għax min jaf kif jaħsbu. Dan hi x'taħt kif nirringrazzja tal-istedintuni biex niġi, qed nieħu gost kelli ngħid darba kelmiet favur.
Naħseb issa ikkommemorajna l-Patri Marjan bħala ragħaj spiritwali tagħna fil-qasam pastorali hawnhekk li għadda fostna, però wkoll qegħdin nikkommemorawh bħal m'għedna fil-bidu għall-valur kbir letterarju li kellu Patri Marjan li forsi ma tantx kien stmat il-valur letterarju li ta fi żmienu mishu ma tantx kien stmat allura biex nagħtu l-għarfien xieraq illejla wkoll stidinna lill-attriċi Marcelle Theuma biex taqra Erba' poeżiji tiegħu, Għadd, li kitibha fl-1969, Sitta Sitta li kitibha fl-1974, Issa Nistrieħ li kitibha fl-1976 u Waħdi li kitibha fl-1986. Magħha ħa jkun hemm jakkumpanjah Renzo Spiteri. fuq l-istrumenti mużikali li ġa approvati. Nirringrazzja.
Ok, issa biex biex nagħmlu din il-biċċa xogħol żgur li Renzo jrid ħafna iżjed spazju jiġifieri kull min qiegħed hemmhekk irid irid jersa'. 1989 fetħet din l-iskola, suġġetti ġodda.
sitta sitta Sħaba Gawwi sitta sitta qiegħda tofroq is-smewwiet Fuq id-dielja b'weraq niexef tħalli ġmiel ta' dellijiet Sħaba Gawwi sitta sitta qed tittajjar lejn xi mkien Bħal qed tibża' minn xi ħaġa li hemm tagħha m'hawn imkien Sħaba Gawwi sitta sitta Dalwaqt tasal fuq l-għoljiet fejn ir-rgħajja jkunu jgħannu huma u jimxu mal-merħliet. Fejn hi bejniet dan il-gawwi? Dejjem xtaqt nara l-bejtiet ta' dat-tajr li malli nilbħu jaqbdu f'moħħi l-ħsibijiet. Gawwi żgħir bilkemm jittajjar. Gawwi t-seher ta' ġwenn ħajr. Gawwi jtir fil-għoli u jibki. Gawwi mweġġa' bla saqajn. Issa nistrieħ. Il-baħar ġedded it-tnejjida u taret gawwija waħda lejn il-blat nofs dalma. Ħassejt il-passi tqal, żarbun b'pett toħxon miexi fuq qalbi. Ħarist. Ma rajt lil ħadd min seta' jifhem u b'dana kollu ridni ngħid il-kelma li tul snin twal inħbiet, marsusa f'qalbi, illum mirfusa. Il-blat nofs dajma xħin ħassejt mezzejtu niggeż u ħabtet miegħu l-gawwija. Waqgħet midruba fl-art Mon ara għajta kiebli kiebja ta' min isofri. Fil-kenn ta' bejn idejja reġgħet stejqret u ħarset 'l hinn u 'l hawn. F'għajnejha l-biża' bħal kieku qed tittajjar fuq il-wiesgħa ta' ħalel bojod. Għedt lill-gawwija l-kelma kbira tiegħi. Ma nafx fehmitx x'ħin traqaq taret 'l hinn mill-blata biex issib kenn f'ixqu issies li għoddu nsatar kollu. Issa nistrieħ. U jasal biss f'udnejja l-ħoss imriegħed ta' dal-baħar qarta li jostor fih il-qilla u d-dagħdigħa tax-xtiewi imqallba. Waħdi. The hoarse screech of the gulls reminded me that I stood alone. Kierkegaard, miktub hawn minn Kierkegaard, ħakket ma' wiċċ il-baħar u taret il-gawwija. U f'daqqa waħda niżlu jittajru u geġġwiġija ta' gawwi jokrob, jingħi, jitbekka, bħal bnedmin. Is-sikkta taħtem, ta' kollox, id-dawl, ġabed għajnejn. Firxa ta' baħar wiesa', firxa ta' blat niggies u ċorma kbira kbira ta' nies. L-għajta tal-gawwi mbikki fil-beraħ mingħajr qies, tajret il-ħolm li nsibni waħdi bla wens ta' nies. Waħdi quddiem il-baħar, waħdi fuq blat niggies u nibqa' waħdi, waħdi, imqarma ċorma nies. Ftit ieħor. u tinsatar id-dehra tan-natura. Inqum u naqbad nimxi, ma rridx inħares lura.
li taw rendiment tajjeb tal-poeżiji tiegħu, Patri Marjan kien iħoss ħafna n-natura, bħalma rajna, u nistieden issa lill-Provinċjal, Patri Bernard Bartolo li ħa l-inkarigu, kien hemm Patrijiet oħra wkoll fil-frattemp, barra Provinċjal, Patri Bernard qiegħed ir-Rettur Hawn li jiġi wara Patri Marjan, naħseb, ix-xhieda.
Bħal nhar il-Ħadd li ġej tlettax-il sena ilu, ma kienx hawn dan il-ferħ li hawn illum il għaliex kienet ġriet l-aħbar illi miet Patri Marjan u n-niket inxtered fil-provinċja kif ukoll f'din iz-zona li n-nies kienet tant tħobbu. U n-nies kbietu l-Patri Marjan għax ħasset li tilfet ħabib, bniedem li kien iħobbha dawn in-nies kien iħobbhom bis-serjetà. Sas-sagrifiċċju biex ngħid hekk il għaliex li tarah ġej kuljum filgħodu u filgħaxija bil-mixi, b'nazzi u maltemp kesħa jew sħana, li tarah ġej hawnhekk speċjalment meta beda jimrad, meta beda jbati biex jimxi. Tieni sinjal li qarbtu kienet marbuta ma' dawn in-nies ta' hawnhekk li ħafna minnkom qegħdin hawnhekk jiftakru l-figura ta' Patri Marjan li llejla nieħu gost ngħid li naqqaxna, illi speċjalment intom li kontu tafuh bħala il-Patri sempliċi, xi kultant anki traskurat bit-tonka tiegħu mhux dejjem fl-aħjar kundizzjoni, fl-umiltà tiegħu, imma moħbi taħt dik id-dehra kien hemm persuna oħra li llejtu u llejla intom sirtu tafu aħjar. U kien proprju dan l-iskop li xtaqna nagħmlu f'dina il-lejla kommemorattiva ta' Patri Marjan, biex intom li tant ħabbejtuh issiru tafu wkoll min kien Patri Marjan. Patri Marjan żgur li feraħ magħkom u beka magħkom u sofra magħkom u jien ċert li ħafna minn din l-esperjenza li għamel hawn qiegħda fil-poeżiji tiegħu. Il-għaliex 31 sena huma ħajja. U ftit jew wisq il-ħajja tiegħu ta' bniedem, il-ħajja tiegħu ta' reliġjuż, il-ħajja tiegħu ta' Franġiskan, il-ħajja tiegħu ta' saċerdot, issawret Anki f'din il-laqgħa magħkom, in-nies ta' hawnhekk. Diġà ntqal u jien irrepetejtu kemm il darba li il-qalb ta' Patri Marjan kienet hawn u għadha hawn. U meta jien ġejt magħżul, maħtur biex nieħu postu, isir ir-rettur warajh, hawn il-provinċjal li kien qabli, Patri Ġużè Beneditt li tani dan l-inkarigu. Jiena stajt nara kemm kien maħbub Patri Marjan hawnhekk. Imħabba illi mhux għax ġejt jien spiċċat Patri Maħamjan għadu maħbub u sinċerament jien nagħmel anki l-almu tiegħi biex Patri Marjan ma jintesiex hawnhekk. Il għaliex il-monument tiegħu huwa propju dan il-post, din iż-żona fejn hu Tant ħadem bil-qalb fejn żgur li tant għamel ġid. Ġid kif smajna fuq dik l-intervista li rajna fuq il-screen imma tant stejjer oħra li nisma ta' nies li ltaqgħu ma' Patri Marjan, u bbenefikaw mill-kelma tiegħu, mill-eżempju tiegħu, mill-parir tiegħu. Ma rridx intawwal, nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja, imbagħad tirringrazzja Marija wkoll, imma jien nixtieq f'ismi għaliex għalina l-Franġiskani din hija okkażjoni sabiħa, okkażjoni ta' ferħ. Kemm bħala Provinċjal u bħala Rettur nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema, lis-Sindku, imma partikolarment lil Maria. Maria, Sinjura. Diġà smajna tgħid kif kienet taf u l-Patri Marian hu Għadha tħobbu Marija lil Patri Marjani. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Lynizia Med, partikolarment lil Adrian Grima u lil Kerstin. Ħadt gost meta sirt naf li fil-Junior College hemm interess kbir għall-poeżija ta' Patri Marjanu u għamilt l-istajt flimkien ma' patrijiet, partikolarment żewġ patrijiet hawn preżenti, Patri George Aquilina, li huwa studjuż ta' Patri Mariano, kif ukoll Patri Norbert Ellul Vincenti, u l-ħabib tagħna li qiegħed hawn, is-Surmast Tony Cortis, illi ħdimna ħafna flimkien biex tajna din l-ispinta l-ġdida ħalli Patri Marjan Ikun magħruf kif jixraqlu, speċjalment fil-poeżija tiegħu. Jien nixtieq li l-poeżija ta' Patria Marjan issir magħrufa, il għaliex hija poeżija rikka anki bi ħsieb spiritwali, rikka anki b'sentimenti umani, U meta taqra l-poeżija ta' Patri Marjan tinduna kemm kien bniedem illi sofra fil-ħajja tiegħu, kemm kien bniedem illi kien isofri anki forsi fejn ħaddieħor ma jsofrix, imma kien isofri għax kellu sentimenti nobbli, sentimenti profondi, u allura seta' jsofri fejn anki forsi aħna ma nsofrux. U jiena Illejla verament kuntent illi qed nara din il-folla mhux biss tal-uċuħ li dejjem niltaqa' magħhom fil-kappella ta' kuljum, imma anki ta' nies illi qatt ma rajthom hawnhekk imma li ġew il-għaliex interessaw ruħhom. Nixtieq ngħid grazzi wkoll. lil Dottor Ċensu Tabone, Għiduli għalxiex, il għaliex meta ġejt biex nibdel l-isem tat-triq minn Strada Roża u kienu qatgħuli qalbi, kont mort fuq. Għidlu inti taf il-Patri Marjan, għidlu ma tinix fl-imbottatura biex kif jixraq din it-triq tissemma għalih, tkun monument għalih.

l-opinjonijiet differenti u t-taħriġ fil-kapaċità ta' diskussjoni serja u matura joħorġu minn diversi